Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn nogħodsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Kull bidu fih it-tmiem, u llum huwa l-aħħar episodju ta' dan ir-raba' staġun tal-programm Etimoloġija. Kien vjaġġ ieħor sabiħ li fih skoprejna n-nisel ta' bosta kliem, ismijiet u espressjonijiet użati fil-Malti li lkoll għandhom storja rikka u affaxxinanti. Fl-ewwel parti tal-programm tal-lum se niltaqgħu ma' Ġużi Gatt. se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma gażja. Barra minn hekk, matul l-ispjega tiegħu jgħaddi wkoll kumment ħafif dwar l-etimoloġija tal-kelma mqar. Fit-tieni rokna mbagħad nagħlqu bi Dwayne Ellul li se jkellimna dwar in-nisel tal-kelma ċavi waqt li jorbotha wkoll mal-kelma ċavetta minħabba l-qrubija li hemm bejniethom. Nintroduċu ftit il-kelma gaża. Jiena gżajt, Inti gżajt, huwa gaża, hija gżat, aħna gżajna, intom gżajtu u huma gżaw. Kemm konna nużawh meta konna daqsxejn ta' qriemeċ innoċenti, lesti biex nirrappurtaw kollox lill-ġenituri jew lill-familjari tagħna u nikxfu għemil ħażin li xi ħadd ikun għamel. Se nugżak! Jew se nugżah lill-għalliem konna ngħidu spiss. Jew għandek gażja talli qrastni. Ġieli smajt ukoll il-varjant tiegħu gawża, imma miegħi dil-kelma mhix wisq popolari. Dal-verb jintrigani. għall-fatt li l-etimoloġija tiegħu toħodna lejn id-dinja rumanza, proprju għall-fatt li ġej minn accusare, li bl-Ingliż jiġi to accuse. Xi ġmiel hux tassew! Lanqas biss għadu jien tagħraf. Sforz dan l-adattament fonoloġiku, il-ħoss ke tat-Taljan sar g fil-Malti, waqt li l-ħoss s sar ż, u dak huwa l-faxxinu tal-Malti. Mhuwiex biss bħal dak ir-raġel li jissellef elf ewro u jroddlu elf lura meta jkun jista', imma jissellef kelma u jagħmilha tiegħu bil-bidliet li l-aktar iduru sew għar-regoli u għal ilsienu. Xhieda ċara ta' lingwa ħajja fit-totalità tagħha. Tlaqna naraw Ġużi Gaċ għandu x'jgħidilna dwar il-verb gaza u dwar il-kelma mqar. Tilqronfok kif tbatti x-xemx sajfija. Jiena ma tantx għandi memorji ta' tfuliti, għalkemm għandi xi ftit u għadni niftakarni ta' tifel noħroġ mill-bieb tad-dar t'ommi biex nimxi dawk it-tliet minuti sal-iskola primarja tar-raħal insomma u f'idi kien ikolli bagalja tal-injam magħmula minn Mastru Daxxa li kien ħabib tal-familja tagħna u kont iwrid tajjeb mingħand iz-zijiet. Dil-bagalja kienet tinqafel b'żewġ Ganġetti żgħar fil-ġenb sewwa kienu perikolużi ħafna għax kull ma trid huwa li sieħbek jiġi minn warajk u jneħħilek ganġetta waħda minn naħa minnhom sewwa. Mbagħad jaljenak u jneħħi l-ganġetta tan-naħa l-oħra, il-bagalja tinfetaħ u l-pitazzi u l-kotba u t-tazza tal-plastik u l-ħobż li geżżwitlek ommok jiġi f'nofs it-triq. Inti kont tgħidlu, Nugżak 'il ommi! Sewa, aktar tard però jekk tiġri xi ħaġa fil-klassi, inti kont tgħid lil sieħbek gażja lis-sir, gażja s-sir, kienet komuni ħafna din, sewa. Issa meta tgħid nugżak il ommi, ngħidu aħna, inti tista' tifhem li dik nugżak ġejja mit-Taljan nakkużak. Imma aħna dik issellifnieha dik il-kelma u għamilnieha tagħna, għawwiġnieha bil, biex inkun komdu għal ilsienna u tajnieha tifsira daqsxejn waħda differenti. Pereżempju, għax Jekk il-pulizija jakkużak quddiem il-maġistrat, dik ħaġa, to accuse you, sewwa? Imma li tukża lil xi ħadd, hi fil-fatt to tell on someone, sewwa? Hija, hija tajba. Infatti, issa fid-dizzjunarju għandna anki l-ewwel verb, gaża, sewwa? U mbagħad, huwa gaża, huwa jugża. U min gaża, Tiġi gażja, bħal minn beka tiġi bikja. Sewwa. Issa, nammetti illi l-gażja l-iktar kienu jażawha t-tfal bejniethom. Nittama li għadhom jużawha, ma nafx, imma ma naħsibx issa. Imma u t-tfal ġieli kienu fl-innoċenza tagħhom joħorġu xi kelma bl-istess mod imma li ma tkunx daqshekk tajba, pereżempju, jien kont ngħidlek inti kemm int serrieq. Missek m'intix serrieq straqt li l-lapes u l-gomma sewwa, serrieq min seraq. Imma mbagħad tikber u titgħallem li tgħid li huwa min ħalliet. Imma il-fatt li l-lingwa tissellef kelma mingħand ħaddieħor, taddatta għal ilsienna, għal ilsiena u ttiha tifsira oħra hija komuni ħafna. Sew, pereżempju, nieħdu l-kelma imqar. Imqar. Importanti għal ilsina mqar li kont il-kelma sewa. Dik tajni aħna aktar minn tifsira waħda, pereżempju ngħid imqar nirbaħ il-lotterija, pereżempju, dik qed tfisser mhux li kien sewa. Imma mbagħad nista' ngħid x'qed ngħidlu iva jgħidlu jtik imqar waħda u x'aħjar ma ntik xejn jew kellha jgħidlu jwasslek imqar sa dak it-tali post mhux xejn. Dik tfisser hija tifsira oħra, at least, sewwa, ġifieri. Issa, il-fatt kurjuż hu li dik il-kelma mqar li veru tinstema' Semitika u Maltija, hi ġejja mit-Taljan, ġejja minn magari. Issa, minuta waħda, meta ngħidu mit-Taljan, ħafna drabi l-Malti joħodha mill-isqalli, sewwa l-biċċa, u allura l-intonazzjoni sqallija tkun makari, pereżempju, xi ħaġa hekk, u li saret imqar. Imma aħna hawn wiġnejha Tajniha t-tifsira tagħna, issellifniha u daħħalniha ġewwa, ġifieri, u saret kelma li għandna bżonnha issa u hi xi ħaġa li turi li l-lingwa meta meta tagħmel dawn l-affarijiet tkun għadha ħajja u għadha qed tipproduċi. Tilqronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Fit-tieni rokna tal-programm se nitkellmu fuq il-kelma prinċipali ċavi u wara Dwayne Ellul se jixħet ħsibijietu fuq il-kelma ċavetta. Tafu x'inhuma ċ-ċavi tal-knisja pereżempju? U x'rabta hemm bejn il-kelma ċavi u ċavetta? Li nużawha kuljum biex niftħu l-bibien tad-djar jew tal-garaxx. Kull min ħakem is-sengħa ta' bennej għandu l-possibiltà kbira li l-kelma ċavi jużaha fid-diskors tiegħu ta' kuljum. Ir-reġistru tal-bennejja huwa miżgħud bi kliem, espressjonijiet u għodod li jekk ma tkunx midħla tagħhom, hemm ċans li qatt ma tkun smajthom, jew inkella tkun smajthom imma ma tkunx taf it-tifsira tagħhom. Kelli kurżità nfittex ftit fuq sengħa partikolari li qajla nifhem fiha, proprju dik tal-bini tad-dgħajjes tar-regatta, u tiskanta kemm kien hemm kliem li qasbiss kelli idea tiegħu. Ħa naqsam biss ftit għodod li jużaw f'din is-sengħa tradizzjonali. Tafu x'inhuma pereżempju l-boqxiex, denb il-far, il-fisfisell jew il-golja? Boqxiex! Mhux qed nirreferi għall-flus! jew b'denb il-far, mhux id-denb tal-Ġurdin il-Kbir. Il-boqxix hija għodda li tintuża biex wieħed jinċana għat-tont l-istamnara minn ġewwa. Denb il-far, min-naħa l-oħra, huwa tip ta' serrieq li għandu xafra li tiġi għall-ponta, li tintuża biex tkompli tħaffer fejn ikun ħalla nieqes it-trapan. Il-fisfisell imbagħad hija għodda li tixbah lit-trapan u tintuża biex ittaqqab toqob żgħar fl-injam, waqt li l-golja hija wkoll għodda li tintuża għat-titqib, imma tkun aktar twila ir-rqiqa u għall-ponta. U b'dawn l-għodod li jintużaw biex itaqqbu u jħaffru, nittamaw li intom ukoll tkomplu tħaffru fil-fond biex tiskopru n-nisel tal-kliem li jifforma l-vokabularju Malti. Kull kelma għandha storja u ġaladarba ngħoddsu għaliha biex niskopru aktar fuq l-etimoloġija tagħha, inkunu qed nirrispettaw mijiet ta' ġrajjiet episodji u tradizzjonijiet li ffurmawna bħala nazzjon. Sakemm nerġgħu niltaqgħu is-slim. Is-swit il-qronfo kif tbatti x-xemx sajfija. Iċ-ċavi, hawn min jgħidilha ċovi, hija kelma li jużaw il-bennejja għal ħaġra partikolari fi ħnejja, farkata. Issa din tkun, il-mod kif tkun minġura tkun ġejja wiesgħa minn fuq u dejqa, dejqa minn taħt. Tidjieq aktar ma tinżel 'l isfel. Trid tiftakar li farkata jkollok inti l-impostaturi, jiġifieri jkollok dawk biċċtejn, żewġ ħaġiet li jkunu ħierġin u li fuqhom imbagħad ħa tistrieħ, ħa jistrieħu jgħidulhom is-samrotti, kull ħaġra li tintuża fi ħnejja tissejjaħ samrott. U allura biex ix-xogħol jagħqad mill-impostaturi għal dawn is-samrotti għandek bżonn Dik il-ġebla minġura b'dan il-mod biex tissikka kollox flimkien, qed torbot kollox flimkien. U dak is-samrott tan-nofs minġur b'dan il-mod huwa proprju iċ-ċavi. Għax huwa ċ-ċavetta tal-ħnejja, huwa l-chiave. U fil-fatt din il-kelma ġejja minn hemm. Il-kelma ċavi, li hija parti minn reġistru tal-bennejja, mill-lista ta' kliem li jużaw il-bennejja, ġejja mill-Isqalli. Jew ħadniha direttament bħala ċavi, inkella ħadniha bħala kjavi u mbagħad addattajna, għamilna adattament fonoloġiku, jiġifieri bidla fil-ħoss fejn il-k tat-Taljan jew sqal li ssir is-search fil-Malti u din din issir regolarment mhix xi ħaġa li ma ssibhiex fil-Malti. Naf jekk għandek pereżempju pistacchio bit-Taljan bil-Malti ssir pistaccia. Tajjeb jekk għandek cocchiere bit-Taljan u cucchieri bl-isqalli fil-Malti ssir kuċċier. Chiaccherone jew chiac Kjakkaruni, bil-Malti ssir ċaċċarun. Issa, mela għandek iċ-ċavi li u mbagħad għandek għandek ukoll għamilna minna għandha wkoll id-diminuttiv tagħha. Ovvjament iċ-ċavi u ċ-ċavetta. Tajjeb, mela bħalma nagħmlu kaxxa, kaxxetta, pala, paletta, għandna ċavi użata b'mod ristrett mill-bennejja u għandek iċ-ċavetta li juża kulħadd. Issa fil-Malti l-kelma l-kelma ċavetta hija nużawha bħala għodda li biha tiftaħ Jew tagħlaq xi ħaġa. F'dari kellna l-muftieħ, l-għodda li biha tiftaħ sewwa, jiġifieri bħalma minn l-għodda li biha taqdef ngħidulha moqdief. Qabel kellna l-għodda li biha tiftaħ kellna l-muftieħ. Imma l-muftieħ kien fih Kien fih il-piż sewwa u kien jiftaħ ċertu tip ta' serraturi. Iċ-ċavetta hija iżgħar u tiftaħ u tagħmel u tagħmel xogħol ieħor. Pereżempju, biċ-ċavetta tista' tiftaħ serratura ta' bieb ngħidu aħna li tkun li tkun imsakkra, bieb, kexxun, karozza. Imma tista' tiftaħ ukoll xi ħaġa li tkun issiġillata sewwa, jekk ħa tiftaħ bottal corned beef, Dik dik iż-żejra li l-Libja qed iddawwar mal-bott biex tiftaħ il-bott dik ukoll insejħulha ċavetta. Jew iċ-ċavetta ara kemm għandha tifsiriet differenti, ġifieri tintuża wkoll meta jkollok driller u għandek il-ġewża ta' fuq, inti tuża ċ-ċavetta biex tħoll u tissikka l-parti biex imbagħad twaħħal twaħħal it-trapan. Użu simili huwa bħal meta dik li ddawwar biex tagħti il-ħabel lil ċertu tip ta' arloġġi jgħidulha wkoll jgħidulha wkoll iċ-ċavetta. Ċavetta nużaw ukoll f'espressjonijiet. Jien naf ġifieri sibna ċavetta eh, għas-suċċess. Eh, ġifieri sibna s-sigriet tas-suċċess jew San Pietru għandu ċivetu l-infietaħ fideħ fej sejrin, aħni sejrin hemm fuq jew jew nitbasktu hemm isfel. Mbagħad għandna wkoll il-famuża ġifieri L-espressjoni taċ-ċavetta qiegħda fossilizzata wkoll f'espressjoni is-sapuna taċ-ċavetta, li din ma kienet xejn ħlief tip partikolari ta' sapuna li fuqha kellha ċ-ċavetta. Kienet sapuna tad-ditta Ingliża Hoxsson and Simpson LTP.